Maiteíva che ermanokuéra, añe'ẽse penendivekuéra sóvre la dekadénsia espirituál. Ajuhu en el Evangelio de San Lucas kapítulo catorce versículo veintisiétepe Jesús he'iramoguare, Ha pe ohupi'ỹva ikurusu ha ou'ỹva che rapykuéri, ndaikatúi oiko che remimbo'éramo. Mba'érehepa pe creyénte odeka'e osea ikangy? O'opyta peteĩ hendápe ndohovéi ndo'okakuaavéi ivída espirituálpe. Chéverõ g̃uarã ahecha ndoguerekóiva pe méta, ndoikuaái moõpa ohova'erã ivída espirituálpe, ndoguerekói pe visión, ndohechái henonderã. ha ndoguerekói propósito hekovépe, ha upéicha rupi ndoguerekói mba'evete fruto, ndahi'ái. Ha pe semílla, aipota pe ñantende porã, ermanokuéra, pe semíllango oguereko pe ijapytépe peteĩ vída, Michĩrã ymía ha upéa ñañotỹmandeva'erã ituju hag̃uápe ijape ha osẽ hag̃ua la semílla, osea la vída oguerekóva, heñói. Ha pe heñóivo okakuaa ohóvo ha upéi ou hi'a. Ha heta voi hi'a ñande peteĩ ndeñañotỹ, péro ha'e heta hi'a. Ha upéicha rupíngo he'i Jesús pe ogueru'ỹva ikurusu che rapykuéri, ndaikatúi oiko chugui che remimbo'e. Ha mba'ére piko la kurusu rehe imandu'a? Kurusúngo he'ise jehasa asy ha he'ise mano. Muerte he'ise aja. Jesúsngo heta ohasa asy va'ekue. Ha upéi omano ha oñeñotỹ che ára haguépe oikove jey. Ha heta hi'áse. Voi mil persónaiko oĩ ko yvy ári ogueroviáva Jesúspe. Upéva ha'e la fruto. Péro primero ohasa asy ha'e. Ha omano, oheja el viejo hombre, oñeñotỹ ha osẽve rei tekove pyahu reheve. Upéicha rupíngo he'i Pablo Gálatas 2, 20-pe, Che amanóma Cristo ndive kurusu rehe, ko'ág̃a ndachevéma pe aikóva Cristo-ndema oikove che pype. Ha mba'éiko, hermano, la ñafaltáva ñandéve la jaha porã ha jareko hag̃ua la fruto? Peikuaa mba'épa la ofalta ñande, hermano. Primero ofalta ñandéve jalee pe Ñandejára Ñe'ẽ. Ha jareko en primer lugar Ñandejára, ndaha'éi ku hembýramo ndemañame'ẽvarã chupe. Upéicha rupi la ñanekangy porque he'íngo Josué uno óchove, Aníkena pe jey ko che ñe'ẽgui, sino Ára ha pyharépe peñamindu'u hese, ha peñongatu pende pype ha pejapo ikatu hag̃uáicha pende aporã ha upéi osẽ porãmbaite hag̃ua peẽme. Ha a vése ñande najaléi voi, péa ha'e la káusa ñande ñanekangy ha ótro katu nañañembo'éi. Jesús ningo ohechauka ñandéve ehémplo, he'i, Una nóche entéra ha'e ohasa Itúandi konversándo, oñemongeta hikuái. Ha ótra kósa ahecháva la kúlpa, osea la provléma jarekóva, najaguerekovéi pe amór japerde pe primer amór jareko va'ekuépe. Ñandejára Jesúspe pe jajerovia amóme, ñanekyre'ỹ jahayhueterei. Ha upéva he'i Apocalipsis dos cinco-pe, Arekóngo peteĩ mba'e arombyasýva pende rehe, he'i, ndacherayhuvéi yma peñepyrũrõ guaréicha. Ha ko'ág̃a he'i, Aje'ure peẽme, peñarrepenti, he'i, ha peheka. Moõpa pe araka'e ha peñepyrũ jey pejapo pe yma peñepyrũvo mbuave pejapo va'ekue tembiapo. Ha mba'e consecuencia-pa ogueru pe persona osea pe creyente pe decadencia espiritual ogueru ñande rekovépe Najahayhuve Ñandejára. Najahayhuve ñande rapicha, umi álma perdída ja'éva ñande. Najapredikavéi, nañamombe'uvéi la iñe'ẽ, japyta. Ajépa tuicha mba'e la dekadensia espiritual. Ha ótra kósa, la konsekuénsia ndaipóri oréro, ndaipóri pe siervo omoherakuãve Ñandejára Ñe'ẽ. opa. Ha mba'éichaiko péa ñande jañakãapu'ãta, mba'éicha la jarekuperáta. Páblongo he'i Románo 12, 1-ve, Aje'ure peẽme pór la miserikórdia de Dios. Peju pepresentápe pende kuérpo en sakrifísio vívo. Ha'e ndoipotái omanóva. Ñandéko jaikove ermáno ha ko ñande kuérpo oikove jaju ñapresenta Ñandejárape ja'e chupe na'ápe, Ñandejára agueru nde ko che vída eipuru hag̃ua. Ha peẽpa peikuaa Ñandejára oheja do eleménto ñandéve ko vy'ái jaipuru va'erã. Upéva ha'e la kurusu. Kurusu ha'éma peẽme mba'épa he'ise jehasa asy. ha mano. Ha upéi he'i ótro eleménto, yugo. Upe ha'ise sujesión ha umillasión. Mba'éichapa ermáno reime nde rekovépe ko'ág̃a? Eme'ẽke frúto Ñandejára upearã ñanerenói ñande ha'e hakã. ha ñande'ahetava'erã. Péro jajeývo Ñandejára Ñe'ẽgui, najaoravéivo, najaleevéivo, entónse ñañepyrũma ermáno japerde pe mborayhúpe. Ha ko ag̃aite ajerure nde, eju Ñandejárape epresenta nde rekove, ha eheka moõpa re'árare ha eñarrepenti. ha ijujey Jesús renda.